Kĩrĩega andũ a Gĩkũyũ, eh, nĩ Hema rĩngĩ. Eh, Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ah, ndĩrenda tũthiĩ na mbere na kwaria ũhoro wa thiomi. Rĩu eh, ta ũrĩa ndĩmwĩraga nĩ ithuĩ twakĩrereirwo kũrĩa gĩcagi na nĩ twathomaga wega mũno Gĩkũyũ na nĩkĩo tuoĩ biũ. Koguo ithuĩ ona nyĩmbo cia ciana twainaga cia Gĩkũyũ. na nĩ twagĩciũĩ wega na rĩu eh, nĩ wĩ kĩndũ gĩtagwo accent na accent nĩ kuga eh, nĩ thiomi ciumanĩte na mami wanyu kana ku- kuma rũthiomi rũrĩa waheirwo kuma waciarwo rũrĩa ũĩ Na andũ eri maugaga athari za mama rĩu nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa ũreretwo rĩ kũrĩ ciugo mũndũ aremagwo nginya nĩ kũgweta Ũrenda kũgweta kiugo no ũkaigua nĩ tũraingĩrana na gĩa gĩthũngũ tondũ ithuĩ nĩ tũgĩkoragwo na kĩndũ gĩtagwo accent. Na he nyĩmbo twainithagio nĩ ithuĩ tuoe nyĩmbo cia gĩkũyũ cia ciana. Na rĩu he rwĩmbo twainaga tũkauga mĩĩrĩ arĩ na kagondu, kagondu, kagondu. Mĩĩrĩ ĩrĩ na kagondu karĩ kerũ ta ira, kũrĩa guothe athiaga, athiaga, athiaga, kũrĩa guothe athiaga gakamũrũmĩrĩra, agĩthiĩ nako cukuru, cukuru, cukuru, agĩthiĩ nako cukuru na gũtietĩkĩrĩtio, gagĩtũma ciana itheke na gũthaka, na gũthaka, gagĩtũma ciana itheke kuona ng'ondu cukuru. Mwarimũ agĩgatwara nja, agĩgatwara nja, agĩgatwara nja, mwarimũ agĩgatwara nja, no gagĩikara o hau. Kendete mĩrĩ ũguo nĩkĩ, ũguo nĩkĩ, ũguo nĩkĩ, kendete mĩrĩ ũguo nĩkĩ, ciana ikĩanjia kũrania. Mĩrĩ nĩendete kagondu, kagondu, kagondu, mĩrĩ nĩendete kagondu, mwarimũ akĩmacokeria. Rĩu kau nĩko twainaga, na twakainaga ũguo na Gĩkũyũ hingo ciothe, na twakoĩ mũno. Rĩu tũgĩkinya handũ, baba witũ agĩtũruta cukuru ya day agĩtũtwara boarding. Twathiĩ boarding twakorire atĩrĩrĩ, atĩ rĩu nyĩmbo icio icinagwo na Gĩthũngũ, na ndũngĩaria Gĩkũyũ nĩũkũheo kanyamũ getagwo mũnitũ. Monito nĩ kanyamũ getagwo monita, nĩ kũmonita karakũmonita. Koguo waria gĩkũyũ ũkaheo na kau no gatũme ũhũrwo nĩ mwarimũ. Rĩu-rĩ, tũgĩkĩanjia kũigua nyĩmbo ici, rĩu ta rwĩmbo rũu rwa Mĩrĩ nĩendete kagondu, rwambĩrĩirie kũinwo na gĩthũngũ, Mĩrĩ enda little lamb, little lamb, little lamb, Mĩrĩ enda little lamb, his face was white as snow. Rĩu hau nĩho, nĩwaigua rĩu hau nĩho twambagĩrĩria? Rĩu matũinĩra ũguo ithuĩ na ithuĩ na tũĩ na gĩkũyũ rĩ, tũtiĩhota gũ interpret. Koguo tũkũgeria kũigua ũrĩa gĩthũngũ kĩrauga, tũkageria rĩu gũtua nĩ atĩa marauga. Rĩu ta rĩu heragwo Mary henda ritũra, ritũra, ritũra, Mary henda ritũra, Miss Piggy was white as snow. Hau tũigaga atĩ Mary arĩ wa itũra, itũra, itũra, Niĩ arĩ wa itũũra rĩarĩ rĩa Waitacu, hau hangĩ rĩu maroro makauga atĩ, Everywhere Mary went, Mary went, Mary went, Everywhere Mary went, the lamb was sure to go. Ithuĩ nĩ tũĩ ũguo nĩ kuuga atĩa? Rĩu ithuĩ tũrageria kũ understand, ũraigua tũkiuga atĩ, tũrorota kairĩtu getagwo Mary gaikarĩte hau tũgakera, Everywhere Mary went,

Before ha to school and it, which was Wagesha Room, tondũ cukuru ũrĩa ithuĩ twĩ boarding, cukuru ũrĩa warĩ hau next rĩ, kwarĩ na mwarimũ wetagwo Gĩcaru. Rĩu ithuĩ tũraigua ta cukuru wa ndĩ tarĩ gwa Gĩcaru, which was Wagesharu. Rĩu gagĩthiĩ gakĩinagwo, anga he made the children have a play, have a play, have a play. Ũguo. Gagĩkinya handũ, ningĩ ningĩ makauga atĩ,